Illum bħal sena l-oħra ħan nibda career mode. Anka sena l-oħra fil sena l-oħra għamilta ma' Stoke City dis-sena ħammur l-istess lig ħammur fil-BPL għax sajt kull sena il-BPL li laqwa lik imma minn flok ovvjament ħanażel tim ieħor. L-ewwel ħaġa Kif taraw qed inqelleb ħabba biex niċċekka nqa' transfer budgets. Kif tistgħu taraw mhumiex għoljin ħafna. Insomma, u jien għażilt li immur bl-Everton. Hemm tafu l-Everton sejrin ħara għalhekk ħammur jiena ħalli nrabbaħom il-lik u hija forsi ma rbaħomx il-lik, ma tal-aqqas jispiċċaw ġo postajab. Kif tistgħu taraw għandhom 56 Million u kkumparati fimni ma' ma' klabs oħrajn apparti l-klabs il-kbar jidher li aħna tajbin kif sottoġoh 39, 55 f'dawk lil medin apparti klabs kbar bħal Chelsea, United um, u oħrajn. Mela, ovvjament, ovvjament, għal min marax eh, is-series ta' sena oħra Il-manager kien jismu Buzubba u ħansemmiħ Buzubba għal din is-sena wkoll. Right, Buzubba will return. Mela. Ehm, nationality, ovvjament Malta u għajdu li naqa fejn edha Malta emmek, ara how nice. Issa select avatar u iva. Tkun ta' sena oħra kien, għajdu provna ma' kien sekun kollox bħal ta' sena oħra. Le, mux da, zunx da. Għandu eh, kun kien Da, għasaf, għandu kun dak jiniwa. Insomma, ħanna mela dak. Kif, ovvjament, difficulty legendary u di kjuro. Issa tillow ġadik unkellimkom ftit wara. Mela kif jisaw taraw dawn huma l-overview tal-objectives of the season, eh, jut Development, 10 million profit, alright, bla sens, gain 80 million earnings from shirt sales within a season, qualified to Champions Cup. Din suppost nagħmluha, ġifieri jekk niġu r-raba' u l-ħames għandna nġibuha, ġifieri tajjeb. Eh, finish in Champions Cup place u reach semifinal FA Cup. Nispraw li nagħmluha dik, dik forsi tkun naqa' challenging jissamraw. U financial ehm, Stenna nara, alright, alright. Reduce player wages by 75k a week. Sa naraw. Ħamur naraw naqa it-team. Mela kif sew taraw dan huwa t-team hawn ħafna players tajbin li ma nafx għadhom fuq ir-reserves. U hawn ħafna players li żgur għalla mhux se jilagħbu għalhekk ħajkoll nispiċċa nitfa' ħafna players on loan u anke forsi nbih. Imma hawn ħafna players tajbin. Bolassi issa naraw, issa naraw kif ħan għamlu eżatt għax għaw ħafna players, għaw ħafna midfielders u l-problemi li ma' striker. Apparti da' 69 rated, għadu zaħir, ġifri ovvijament, ma naħsibx li ħanlab li l-unajt il-verita, nispera li n-nex li nġibri xaħti ħor aħjar, Għax għadu żgħir u strikers m'għandniex minn fejn nażlu ngħidu l-verità. Għandna ħafna midfielders iżda m'għandniex minn fejn nażlu. Eh, ħanna ranġa tim ħalli mbagħad immur nagħmel logħba tal-preseason tournament. Ehm, Efilni naħseb dawn l-iktar li nista' nagħmel għal dat tim biex nbiddel. Il-formation naħseb ħalli l-istess issa naraw ħammur għal logħba tal-preseason tour. Mela kif nistgħu taraw l-logħba tagħna aħna bu kontra l-Milan, ejja ħanirbħu. Il-lost jamin. Tajjeb. Egaja. Esgerson tajjeb. Naqa passing play. Il-lostra.

Tajjeb, tuwan. Mela, issa, um, ovvjament, ovvjament, kif għattilkom edin nipruvaw nġibu xie players, kif għattilkom għanna bżon striker. Um, kif tafu l-loba l-għaddit rbaħni tuwan, imma kif għattilkom, għandi bżon ma bżon striker importanti, ħanġib il-marxall, l-kem dajra left mid

Eżatt, 25. Ħakalli l-25, nispera li jaċċetta, ovvjament dan ħaj player importanti. Ħankunu ħana xuħal xi 47 million jekk inġibuħ, ġiviri, it's a lot of cash, u jibqanna kważi 14 million. Alright, mela dak kollox, aċċettaw, aċċettaw. Aċċettaw, ġiviri suppost ħajkun jista jilab maħna. Diġa minna signing ta' d-dulur, jessa nprovan ġib xie striker zoħrajn, kif tistaw taraw dawn huma xi ftit minnhom. Ħammarru għat-tieni logħba kontra l-Borussia Dortmund bla dubju, bla dubju ħna bdal marxa left mid u Rooney striker. Ħan ipprova nibqa' bdil formation, ħan ipprova nibqa' bdil formation. Tajbin, eh, Dortmund, ngħid il-verità tajbin. Tajjeb, eja, skor, skor, il, le, le, eja, marxal. Il-ostra.

Le. Tal-mistħija tnej, rajna tnej. Ġis sekondi. U għeja! Le! Le! Tal-mistħija, boys. Tlieta fi kwarta. Tal-mistħija, ostja. Tajjeb Mart, dak nasab Marxal. Iwa Marxal. Debut goal. Għalla li qed naqlaw xebom ma. Tal-anqas skurja Marxal, tajjeb. Għalla mela, l-logħba tlifnija. U ngħid il-verità, dil-formation ma ġed nħossni komdu. Issa, ngħid il-verità bejn ġiex formations bej 4-1-2-1-2 u 4-4-2. Forfortu tuġobna ħafna, għax sempliċi, sempliċi, ma dak xi strikers u naħseb tuġobna. Ma dir for 1 to R2 tuġobna ħafna wkoll. Imma il-problema hi peress li għandna ħafna left mids, peress li għandna ħafna midfielders u strikers għat m'għandniex. Allura naħseb li l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu għalissa Hija l-for for two. Forsi l-qoddim inbiddilha, forsi minn for for two nagħmla for one two one two. Iżda naħseb għalissa l-aħjar deċiżjoni li nistgħu nagħmlu hija for for two. Issa. Il-problema kif għattilkom li m'għandniex striker. Ħan fal Marshall, eh, naħseb dik l-aħjar ħaġa s-għamil, fal Marshall striker, ndaħħal Miraras left mid, floku, Eħe, suppost da kollox, issa naraw, issa naraw kif ħanamlu, ħankomplu. Ejja. Ejja Marshall, jekk jogħġbok. Tajjeb! Tajjeb, wieħed b'xej, qegħdin nirbħu, jekk nirbħu din, ngħaddu ġifri importanti ħafna li nirbħu. Tajjeb ostra l-clearance, eja ħanaqdom bil-counter attack, eja Marshall. Mur iftaħ, iftaħ, tajjeb. Ejja, tajjeb. Nice true bola jesi Garcin għal ħes falliħ. Tajjeb, 2-0 jemne. Mela, kif rajtu, għaddejna għax irbaħna, allura l-arbaħna suppost naddu għal round li jmiss. Iżda dak daħ jkun kollox għallum, daħ jkun kollox għallum għax ovvjament diġa huwa xifti twil mhux ħażin. Il-logħba li jmiss kontra l-Inter, Eh, daw xinu huma hekk. Alright, daw natu miljin għax għaddejna ġifieri tajjeb ħafna. Imma jekk inti ġdid kun ċert tagħmel like, subscribe u comment u xerja dan ħalli nkabru wkoll komunità Maltija tal-gaming fuq YouTube. Dil iktar nixtieq li nkabru komunità fuq YouTube, imma insomma. Subscribers qed jitilgħu verament verament kuntent. U anke views, views importanti wkoll. Hemm kif għattilkom da kollox għallum, Jekk għandkom xi kommenti eh, ma jduli fil-comments forsi xi players. Eh, da kollox, ciao għalikom.